سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلے دا چینل کریسو سسکرائب بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کریسو کیونکہ ہر آون آلا نوٹیفیکیشن تہاکوں ساڈے ولاگ دا ملسی رہندا اپنا پیارا جیا انجوائمنٹ سرائیکی کلچر دیاں پیاریاں پیاریاں ثقافتاں اور وی آئی پی لش پش کر کے خوبصورت جیا ماحول وی آئی پی بنا کے تے پھرا توڑا چلدا پے باہر چل کے کھوکھے تے چل لے تہاکوں وکھیسو ولاگ سرائیکی ولاگ پیارے پیارے ولاگ انجوائمنٹ ولاگ کیونکہ صبح بخیر دا ٹائم ہے صبح صبح دا ٹائم ہے تہاکوں ساریاں کوں صبح بخیر تھی گئی اور فیس بک پیج دے ساڈی ویڈیو پہنچ دی پئی تے فیس بک پیج کوں وی فالو کرنا ہے محبتاں کرنیاں ہن اپنے سپیشل پرسن بھرا نال سپورٹ کیتی کرو محبتاں ونڈیاں کرو ایندے نال نال اور ایندے نال جتنی وی سپورٹ کرے سو تہاڈی سپورٹ کیتی ہوئی ضائع کدی کے نہ ویسی اوکے ویور کیونکہ ہک ہوندے نا کہیں کوں سپورٹ کیتی ہوئی ضائع چلیے ویندی بیکار چلیے ویندی اللہ دے حکم نال تہاڈا سپورٹ کیتا ہویا اساں بیکار ضائع کے نہ ونجن ڈیسوں اپنی روزی روٹی دی اپنی خاطر محنت دے پھل اور اپنی رحمت دی خاطر ہمت کرنی ہے حوصلے بلند رکھنے ہیں اساں تے باقی تساں سارے نال محبتاں کرنی ہیں پیارے جے پیارے جے کمنٹ کرنے ہیں ویڈیو ساڈی واچ کرنی ہے واچ ٹائم دا پرابلم بیندا پیا ویور ایکوں واچ کریسو اور کامیاب تھیسو انشاءاللہ ملسوں راندے پیارے پیارے ولاگ دے نال نال ہر ویڈیو دے نال نال ہر ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو باہر چلدے ہیں باہر چل کے تہاکوں وزٹ کروینے ہیں اپنا پیارا جے گاؤں سرائیکی اور سرائیکی ثقافتاں اور پیارا جے کھوکھا سلیم کھوکھے والے دا جیندے اندر چیزاں ساڈیاں مکدیاں وینن پیکج لوا لوا لوا لوا کے لیکن چلو اساں مایوس نی تھیندے اللہ پاک ساڈے تے رحم کریسے اپنا اور اللہ دے حکم نال اساں کامیاب تھیسوں اور تساں برا سپورٹ کریندے رہسو اساکوں سپورٹ کریندے بھلدے نہ رہسو ویڈیو ڈیکھنا وی ساڈی نہ بھلدے رہسو۔ باقی چل کے باہر تاکوں انجوائمنٹ کرویندے اپنا پیارے جے ولاگ دا اور جیویں ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگدی پئی اج اور کیونکہ بارشاں ہوئیاں ہوئیاں نہ ویور بارشاں دی وجہ توں کر کے موسم بڑا پیارا موبائل ویندا ہی میرے ہتھوں ہنے تے بچ گئے۔ تے باقی بادلاں دا ول وی اج بسیرا ہے سارے بادل ہی بادل کھڑن تھے لیکن چلو کوئی گال نہیں تھوڑی باتی رحمت تھی ونجے تے زیادہ نہ ہوے تے ول ٹینشن نہیں بندی بندے کیتے ہر روز بارش ہر ٹائم بارش آندی راوے تاں ول وی ول ٹینشن بن ویندی تساں آپ سیانے وے تے باقی اللہ پاک رحم کرے ساڈے ہر مسلمان بھینڑ بھراواں تے سیلاب والیاں تے وی رحم کرے جڑے گھر تو بے گھر ہیں انہاں تے وی اللہ پاک رحم کرے ساڈی دلو دعا ہے اور اللہ پاک دا کو ساڈی ریکویسٹ ہے اور رحمتاں اپنی رحم دیاں کرے

آئی ایم بیک ویور برا توڑا سلیم کھوکھے والا بلا واپسی آ گئے کافی دیر تو بعد سورج آج تن چاڑی کھڑے گرمی ہبا سیک ویور بہت زیادہ ہے سورج دی روشنی چیک کر لو دو ترے دن پہلے صرف اتھا چھائیں چھاں ہوندی ہے

تے باقی بڑا پیارا پیارا بڑا پیارا پیارا اور خوبصورت جے ویو آندا پہ درخت آندا کیونکہ درخت دھا دھو کے صاف ستھرے اور گرین گرین خوبصورت جے ماحول بن گیا اپنا پیارا جی ہاں تے باقی امید ہے کہ تاکو سڑا ویلاگ سریکی دا پسند آندا ہو سی سریکی کل جا دیاں ثقافتاں پیاریاں لگ دیاں ہو سن ویدر تاکو ترے چار دن پہلے نہیں گئی رکھے بارش دے پانی سیلاباں دے پانی اللہ بچائی رکھے دے بس اللہ معاف کیتی رکھے انہاں چیزاں کو لوں تے اج کو ویدر کمال ہے تے ہیٹ بڑا ہے گرمی کو لو ڈاٹھا ٹائٹ تھیا کھڑے تے باقی تسا مزید نال جڑے رہا سو تو اگا پیارے پیارے ولاگ ڈکھے سو اگا پیارے پیارے ماحول ڈکھے سو انجوائے کرے سو ویڈیو وانچ کرے سو اپنے پیارے آ رہے بھیرا اسپیشل پرسن دی بالکل نال جڑے رہا انہیں ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ٹھیک ہے سنگت رہا سو نال نال ویڈیو دے محبتہ مڈے سو اپنی پیاریاں جائیاں اور خوابصورت جائیاں اور پیارے پیارے انجوائے کرنے کی تے سریکی ولاگ ڈیکھنے کی تے سارا چینل مرے سو سبسکرائب ہر آوݨ آلی بیل آئیکنٹ دی گھنٹی تے نوٹیفکیشن تہاکوں ملسی رہندی۔ ویلکم بیک ویور کافی دیر بعد تہاڈا بھرا آ گیا ہے مزید اج ساڈے کول سپیشل ہی گیسٹ ہن ساڈے پیارے جے خوبصورت جے استاد سلیم بگا میں آہدا ساتھ کیا بات ہے اے بہت بڑے فیمس فیمس وی انہاں کو آکھ سکدے ہیں اور ساڈے سرائیکی کلچر دے نگینے ہیں اور سرائیکی کلچر دے سٹار وی ہیں انہاں دی تہاکوں اساں آواز سنڑویسوں اور انہاں دی آواز ہے درد

چھوٹے لعذ یار ہیسے سو جیہا دلدار میڈا۔
کیا بات ہے ویور سنڑے ہوئے نا استاد سلیم بگا اے او نگین ہن اے او نگین ہن انہاں کو آکھا ونج سکدے کہ ساڈے گاؤں دے اندر اے سانو علم کینے لیکن ساڈی وی خواہش ہے انشاء اللہ تعالی انہاں کو اساں کامیاب کریسوں اور کر کے رہسوں باقی زندگی بخیر تساں ساڈے وی لاگ تے ڈیدے راہندے وے۔ مزید انہاں دا وی بہت جلدی بہت جلدی اساں انہاں دا چینل ڈکھیسوں تہاکو اور انہاں دے چینل توں وزٹ وی کرویسوں زندگی بخیر رہ گئی تاں اللہ دے حکم نال باقی تہاکو اساں آواز سنڑوائی انہاں استاد سلیم بگا صاحب دی تے ایویں ہی انہاں کوں وی محبتاں کرنیاں جیویں ساڑے نال محبتاں کریندے راہندے وے تے باقی اساں اپنے ولاگ دا جتھے اینڈ کریندے پئے آں ہر جگہ تے اینڈ کریندے رہنے لیکن اے جگہ بڑی پیاری اساں ایں گالوں اینڈ کریندے پئے آں ولاگ زیادہ وڈا وی نی سے کیتا اور اتھے چھوٹا جیہا ولاگ پیارا جیہا خوبصورت جیہا کمنٹ اچ رائے اپنی پیاری جیہی ضرور ڈیونی کہ سلیم میرا ناں وی سلیم ہے تے ایڈے وی ماشاءاللہ استاد سلیم بگا صاحب ہن اے سنگر ہن اساں ولاگر ہیں سرائیکی تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں دلوں معذرت کریسوں ول ملسوں راہندے ہر ہک ولاگ نویں نویں نال پیارے پیارے نال اور دعاواں یاد رکھے ڈیسو اجازتاں یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا پاک ولیج لائیو دی سرائیکی آواز تے فیس بک پیج کوں فالو کرنا بھلنا نی ڈیسو اجازتاں اور اللہ حافظ۔